Сәләм дуслар, ТМТВ телеканалында тәмле көрәш тапшыруының 9 сезоны башланып китә. Һәм инде аның алып баручысы, өр яңа алып баручысы мен Айрат Ильясов. Һәм э, үземнең тапшыруыма мин Популяр алып баручы, шоумен, юморист Руслан Шәрәфутдиновны чакырырга булдым. Руслан, брат! Сәлам, сәлам! Хәерле көннәр! Хәерле көннәр! Исәнмесез, дуслар! Син мине үзеңнең тапшыруыңа чакырмадың, шуңа күрә мин сине үземнең тапшыруыма чакырырга булдым. Аллага шөкер. Рәхмәт. Әбә, умар прическаларың матур, все нормально. Челкалар. Әйе, челка. Кстати, челкаң үскән әле синең. Девчонкалар да үскән, малайлар да үскән. Әйбәт, әйбәт. Синең Компаньон конкурентыңны чакырабызмы? Кемне? Путинны? Ну, моңарчы ул 8 ел. Моңарчы ул 8 ел буе э, тәмле көрәш тапшыруын алып барган иде. Теге экс алып баручы дип әйтәбез инде. Ул шулай ук популяр ну, синең хәтле түгел инде. Таза түгел инде бит инде. Таза түгел. Безгә ошамаган теге безнең Гәүдә консистенциясе сона туры килми торган бер җегет. Ул да булса Булат Бәйрәмовский. О, карале. Боксеровский булды бу. Бүген тәмле көрәш түгел, бүген тәмле сугыш булырга тиеш. Кем монда минем урынга? Кайсыгыз беренче? У! А? Юк, юк, мин бүләк. Тәмле сугыш. Кимега бар? Булат Бәйрәмов. Әйе. Сәлам, сәлам, сәлам, сәлам. Әйдә болай эшлибез. Ну, давай. Бер кисә гадел булсын өчен. Син су кулыңа ки. О, бу кисә. Все? Рустам, былай итсек, тот набылай итсек. Әзерме? Тот. Айра, тот набылай итсек, бер кулыңны куй менә монда. Давай. Бер. Ике. Ике. Эш. Сезнең ашабыз. Әйе, тәмле креш. Башлыйбыз. Башлыйбыз. Белгәнегезчә, гадәттә тәмле көрәш тапшыруына, гомумән тәмле көрәш тапшыруына гына түгел, әгәр дә кунакка киләләр икән, берәр инде күчтәнә чап киләләр. Руслан күреп торам, нинди дә тәмле шкаф килгәнсең.

Баллы әйберләрне иттән караганда да күбрәк яратам. Күренеп Бу тора, эксклюзив, күренеп әйе, тора. Эксклюзив. Һәм инде моның исеме Батыр дигән. Әбә. Кауып карагыз әле. Әбә. Әйе, дип Төне әйтә буе, дибер, төне дибер. буе кибеттә басып тордым учи. Ите күбрәк әйе. Хатында еттем инде. Әйе, саргыттым моны. Ә бу яктан монда Әле монда карап тор. Менә кем э, Тәмле эшкәләрне күбрәк яратканын аңлап була. Менә каптым да йоттым ди. Ризаксыз. Булат Рөстәмович, сезнең бүләк кая? Минем бүләк боксерский перчатка беренчедән. Икенчедән, тугызынчы сезонны ачу мөмкинлеген мин сиңа бүләк иттем бүген, Айрат. О, Әйе, Аллага шөкер. Бушкамы? рәхмәт әйтеп тормасаң да була. Бушкамы? Әйе, Сиңа әйтмәделәрмени? Ярар. Җегетләр, без бүген Тәмлүшкәләр әзерләрбез. Нәрсә әзерләргә икәнен мин сезгә барлык шартларны хәзер сөйләп китермен. Әйдә. Әйдә. Егетләр, безнең тапшыруның шартларын беләсезме сез? Юк әлегә. Булат. Мин беренче тапкыр бит әле бу сезонда. Бу сезонда беренче тапкыр. Чүп, менә шартлар үзгәрде. Син, Руслан, гомумән син тәмле көрәш тапшыруын караган бармы, юкмы? өч тапкыр барысында да син катнашкан тапкырларны шулайдыр инде ме әни ула мула мен сине күрсәтәләр сине күрсәтә ярар җегетләр шулайрак уенның шартлары шулайрак кемнең кастрюльдә суы тизрәк кайный шул тиңде башлыйбызмы бармак бармак уен күлкесе бергә булыр чөнки шундый шаян җегетләр молодцы менә сез короче былайрак эшлибез кыскасы былайрак эшлибез әйдә безнең бер уйланган әзер э, ризык бар, димә, бер э, үзенең рецепты буенча. Секретный бер ризык бар. Сез э, ул ризыкны бәлки китереп тә чыгара алма, ала алмассыз. Бәлки нәкъ шул ук ризык килеп тә чыгар. Ахырдан тапшыруыбызның ахырында шушы фотографияне сезгә күрсәтәчәкбез. Кайсыгызныкы максималь рәвештә ошаган була, шушы фотография. максималь түгел, точ-точ була. Кемнең точ-точ була, шул җиңә. Яра. Сөйләштек? Окей. Шалт. Башлыйбызмы? Уңышлар. Киттек. Башласа бу. Исемнәрен син дидеме? Май, бу. Карай. Булат нәрсә бу? Шуның хәтле акмай бу, акмай. Бу акмай. Акмай. Авылда акбай, монда акмай. Юк, бу акмай түгел бу. Сеп маргаран. Яра, яра, ашарга чакырмадым мин сине. Монсы брокколи, монсы сөт, Вот это плавленый сыр. А, плавленый сыр. А, бәрәңге. Бәрәңге. Бәрәңге. Кишер. Кишер. Кишер. Җегетләр, уңышлар сезгә. Нәрсәдән башлыйсыз? Булат, син нәрсә әзерләргә әзер? Югым, башыма килми нәрсә булардан әзерләп була. Так. Руслан. Башыңа килдеме? Татарлар әйтәр, I'm ready. Әйдә Русланнан башлыйк. Руслан, Русланнан башлыйбыз. Ни өчен, ни өчен Русланнан башлыйбыз? Чөнки Русланга хәтта менә кара күпме урын бирдек. Менә сез дә күзәтегез. Руслан кунак буларак без сезгә күп иттереп урын бирдек. Булат әйткән ди сиңа учак ягып матур гына пешер. Бу бу плитә миңа. Бу плитә Булатныкы. Булат, сиңа моның хәтле урын җитәчәкме соң? Әйе. Мин шундый бит инде. Айрат. Сезнең гәүдәгезгә карап, минекенә карагыз да инде. Ничек җитмәсен инде миңа? Синең чәчләрең искит кичми, дустым. Руслан. Короче, былай пешерәбез, кара. Әйе, давай. Короче, суганны искәлимез. Әйе, по-любому. Суда кайнатабыз. Сөт салабыз. Луковый суп әзер. Суган ашы. Әзер. Окей. Булат. Яңа рецепт сиңа. Суга тоз сал. Ишерне турамыйча салабыз. Өстенә брокколи. Шуннан Тәлинкәгә куябыз, исең җиңүче. Все. Булды. Әйбәт. Все. Аңладыгыз. Бөтен серләрне тапшыруның шарты шулай бит. Әгәр дә без икебез дә җиңмәсәк, табаны ул алачак. Таба? Монда бүләк бармы? Без безнең тапшырыбызның генераль спонсоры. Инде менә ничә еллар дәвамында. Безнең тапшырыбызның әйе, генераль спонсоры Кукмара металл савыт саба заводы. Акционерлык җәмгыяте менә бу Кукмара сәүдә маркасы бүген дә безнең белән һәм быел да безнең белән дуслар. Һәм беләсең, миңа әйттеләр, менә бу таманы, беләсеңме, бик күп хуҗабикәләр көткән. Һәм син коймак пешерәсеңме инде? Тотып карама әле. Тута, тута. Кулыңны җудыңмы? Әйе. Беләсеңме ни өчен? Чөнки бу новинка. Мәрмәр, мраморный, әйе, әйе, ни өчен? Тәмле көрәш тапшыруының 9 сезонына махсус әзерләнгән сковородка. Э, Таба, беләсеңме ни, кара, кара. Менә моны индукцион плитәгә дә куеп була, электр плитәгә дә куеп була. Менә газ минем өйдә газ, газ плитәсендә бу универсаль. Һәм инде теге сыңга калып кайткан ирне каршы алырга да була. Әйе, әйе, ручкасы әйбәт. Менә шундый. Пешер! Ашарга. Булды. Зинхар. Пешерегез, җегетләр, пешерәбез, пешерәбез, вакытыбыз. Кәстрүлләр дә күк мараны кадуслар. Ой, кара ничек суган турый. Син моңарча точно Мин алай туры белмим бит. Пешерә торган. Э, эш шаурмичка шәһәрдә. Эш шаурмичка. Моңа каршы пешерә торган э, нәрсә әзер. Тамшыр алып барган. Башыма килмәгән менә нәрсә. Айрат нәрсә пешереп буламы да? Белмим, итне пешереп карыйк. Менә шикелеш итне барыбер ашамыйлар. Ничек тә булсын. Ну, мин шулай дип уйлыйм. Мин суганны күргәч инде, биш суган әзгене. Ә бәлкем бу салат тора. Турысы килә. Турысы килә. Кирәк, мин белмим, ул суган миңа кирәк булачакмы, юк, но мин суганны күргәч турысым килә.

Гади тавык ашып пешерергә булдым дисең болар. Әйе. Гади. Бу ашның исеме ничек була? Тавыгы гади түгел иде. Шәһәр тавыгы иде ул. Шундый бик мин тавык иде. Гади түгел. Гади авыл тавыгы түгел. Беләсең, мин просто аш пешерергә булдым. Әйдә, просто аш пешерәбез. Брокколи салабыз да сугыннан сыр белән. Сыр белән. Сыр ашы була, сыр ашы. Сырлы аш була. Ярар, Сырлы аш. җегетләр, әйдәгез әзрәк сөйләшеп алабыз. Әйдә, әйдә, әйдә. Э, Җәйләр, Аллага шөкер, быелны да, узган елны да бик яхшы, э, бик яхшы безне шатландырды, дип әйтәм. Җылы көннәр торды, матур көннәр торды. Бернинди чит илгә барасы да килми. Килә. Килми. Нишләп килмәсен, Килми. килә. Килми дим. Килсә дә барып булмады. Әйе, кил- Килсә дә барып Ә булмый. мин бардым. Туктагыз әле, зинхар өчен. Тыйнак булыгыз. Кунак булсагыз, тыйнак булыгыз, зинхар өчен. Руслан әфәнде, э, сөйләп китегез әле менә Сезнең инстаграмга караганда, соңгы арада сез кайсыдыр шәһәрләргә барып кайткансыз. Ниндидер зоопаркларда йөргәнсез дип күрдем. Күрше, күрше матур шәһәргә бардык. Күрше авыл. Гаилә белән Иҗәү шәһәре. Иҗәү. Әйе. Ничегрәк нәрсәләр булды? Әйдә, менә кызыклы берәнди вакыйгалар булдымы? Монда зоопарк бар, беләсезме? Зоопарк, искиткеч зоопарк. Түләүле. Акчага. Әйе, акчага. Акча түлисең дә керәсең. Зоопарк шундый матур, искиткеч. Әйе, матур булды. Анда э, зоопаркта иң куркыныч җанварларның берсе, беләсеңме кем булды? Руслан Шәрәфетдинов. Кассирша. Ярар, аңа сәлам. Ребенку сколько лет дип шулай каты гына әйтте. Шулай да. Әйе. Син әйтәсең, ну я Ребенку сколько лет? 38. Шулай дип тордыңмы? 38. Э, Мен вы меня не узнали, юк, танымадым. Короче. Абылай. Абылай. Короче, акчага кердем зоопаркка. Ярар, акча сөйләп кергәч. Э, тагын бер инде кызыклы әйберләр булдымы Южамилда? Нәрсә белән шөгыльләнергә була? Менә син анда барып кайткан кеше буларак бер ике киңәш. Беренче инде зоопаркка керәсез, барасыз. Икенчесе набережный. Ну, ол теге полуремонт, полумотор, полулюкс дип атала. Набережный. Барасың, барасың, ремонт. Обходной юл, тагын ремонт. Булат, синең белән сөйләшик әле. Бик бик кызык була. Менә менә- ә мин ә, минем Ижауга акча җитмәде, шуңа күрә мин Төркиягә бардым. А, Уа, уа, Синең уа. инстаграмыңнан уай теге тун, тун, тун. Молодец, ярар. Әле бит эм, ничек дип әйтим Шулай. инде, иң ярлылар йөри торган отельга барган әле Шул- ул. шулай, иә, иә, иә. Титаник Мәрдем Пэлс дип атала. Ә, ә, Чынлапмы? ә, ә, Иә. Ике ел элек ул отель ябык булганда, без менә Кемер шәһәрендә булганда, без анда экскурсиягә килеп эләктек. Шунда күрдем бит инде Айрат. Сине үзенә инстаграмнан күреп идем. Я Раббым, мәктәм берәр кайчан шундый отельдә ятып. Юк, юк, алай түгел. Әле әле син уйлаган буенча, я Раббым, бу отельне берәр кайчан ачып, мин шушы ачык отельгә ләксәм ярар дип уйлагансың. Әйе, әйе, менә. Аны дөрес күрдем беренче. Ачтылар. Но шикардос. Шулай бит? Все, все включено булды монда? Или выключено? Ультра. Кердем, гер телевизор включен, микроволновка включена, ут кабызган бөтенесе включено. Булат, тагын нинди яңалыкларың бар? Тәмле крәшнең яңа 9 сезоны ачык. Лып китте бүген менә. Әйе. Зур яңалыгыбыз бар. Зур яңалык. Дөрестә дә моның өчен әйдә алкышлап алып куяле бу әйберләреңне. Әйдәгез, җегетләр, була дөресен генә әйткәндә, теге уен көлке белән мин башлап җибәрсәм дә, без инде беренче тапкыр мондый эксперимент үткәрмибез. Моңарчы инде бер 3-4 тапшыруны минем үземнең алып барган бар, син кунакта булганың бар. Бу матур прическалы малай гына югы. Э, шуңа күрә ничек дип әйтим мин, нәрсә дип әйтим, бары тик уңышлар, кызыклы тапшырулар төшергә язсын. Э, Сиңа да кунак буларак килергә язсын. Миңа кунак буларак килергә язсын. Мин дә бер бәлки Төркиягә барып кайткач сезгә бер нәрсә сөйләр әйберем булыр. Без менә, мәсәлән, бүтән җиргә җыенабыз. Айрат, син кая ял иттең? Син кая ял иттең? Үзең. Вот, нәрсә пешерәбез дисез? Ә мин все минем пеште. Ул да минем, минем тавык. Синең пеште. Минем тавык. Гайрат миңа бер матур кукмара табасын бир. Матурын бирәм хәзер. Теге ямсыз Булатка калдырабыз матурын. Э, матурын сиңа. Менә монда ярыймы? Искиткеч. Бу вишневый. О, бәу. Твоя вишневая девятка. Әйе, менә монда куям, но э, так, бу табаны без, наверное,

Күп күп итеп салыйммы? Әз итеп салыйммы? Комбагыз майын. Җитәме болай? Тагын бер. Ни еще еще. Менә болай? Руслан, отчествогызны белмим. Ә? Рәшит улы. Рәшитович, әнә теге э, кечкенәрәк пычакны бирик әле, сарысын, сарысын, сары, сарысын. Сары, сары, сары. Әлегә яуып торам, тизрәк кыссым. Иртә мин бит ашарга әзерләп кенә утырмыйм. Кая? Кайда? Өйдә. Дачада мин бит әле

Я знаю два слова. Три ласкавых слова. Кайтып кит дидеме? Бик матур алып бардыгыз ди, ләкин бер минус бар сездә. Нәдән нәрсә булсын? Сез бер дә мәзәк сөйләмәдегез. Без ире белән 6 сәгать аны көтеп тордык, көтеп тордык. Хәзер сөйли, хәзер сөйли. Мәзәк сөйләсәгез, сез лучший ведущий булдыңыз. Мәзәк булмады.

Элеклектән бер-берсен күрмәделәр и бисәтә. Ой, Илнур дустым, сәлам, хәлләр ничек? Гаилә ничек? Хәлләр инде? Ну, гаилә ничек инде? Хатынымда iPhone, кызымда iPad, ә үзеңдә? Үземдә ай сайын кредит. Сез шуны сөйләдегез. Рубрика ябыла. Әйдәгез шулай сөйләшик. Әгәр дә бу рубриканы ачабыз икән, димәк, монда кызык анекдотлар булырга тиеш. Аңладыңмы?

Кыздыр син май май май, күберәк сал син май май май май. Ярар, әйдәгез гаиләләре гаиләләребез турында сөйләшә балачак май май май. Булат Булат Растамович. Әйдә, минем гаиләдә беренче үзгәрешсез әлегә Эш кыз үсә. Эш кыз, әйе, алайса менә бер малай да булачак. Кайчан? Кайчан көтәбез? Сез Инстаграмны карап бармыйсызмы ни? Ә? Менә айрат кызганыч. Менә Инстаграмнан кара, шунда күрерсең, яме? Миңа миңа миңа кызыксындырган моментларда гына карыйм да, но менә Менә менә анда булачак, менә шуны карап бара кирәк. Шунда Инстаграмнан карап. А, малай да булачак. Малай да булачак. Алла бирсә, Алла бирсә. Менә малай. Гаиләгә бер малай килә инде. Килә. Алла бирсә. Туа, туа. Ух ты. Ва, ничек килә. Исемеңне уйласаң, Руслан исеме буш. Забирай. Я айрат исеме дә Кәрәй. Айрат исеме дә борча, я, я. Әллә ни түгел. Бу янып бетте. Беләсең, менә шундый Инстаграмда, син тыңла, Инстаграмда кызык мызыклар кирәк бит, кирәк менә халыкка кирәк нәрсәләр хамый кирәк. Яңалык кертергә кирәк менә. Безнең э, Айрат сиңа да шулай инде ул. Эш кызын чыгарсаң, малай кирәк, малай кирәк. Соны тыңлап-тыңлап тордык та. Так. Кирәкме? Малай телисең бездә. Ага.

12 меңне өчкә бүлү дә бүлеп була, икегә дә бүлеп була. Менә 10 мең эшкә бүленми. Да, ансы да бар, конечно. Төгәл бүленми. Үзем генә алып кайтып китәм. Ярар, сездә малай, Руслан, сездә нинди яңалыклар гаилә буенча? Минем кыз, Аллага шөкер, 16 яшь тулып, колледжга керде. Дизайнер була, Алла бирсә. Һә, унга бармады инде. Юк, унга бармады. Ә минеке унынчыга китте. Вот. Ә минеке э, имтиханнарны яхшы бирде менә. Ә минем кыз әйтте, әти, синең 90 мең бармы? Мен әйттем, нисеге?

Әнә нәрсәгә? Бит исә атанда булга тамда тынды. Монда нәрсә салабыз? Әйдә бәрәңгене әрчи тор. Вот, вот, хәзер анда бәрәңге салабыз. Моның хәтле бу современ бу бит э, яңа бәрәңгене. Анда прям Яңа бәрәңгене чистартмыйлар. Чистартмыйлар. Яңа кызларны. Бу бу ашның исеме линтяйка дип аталачак. Юк.

Җегетләр, безнең ашларыбыз э, әкрен генә пешә торсын, ә әлегә без кыска гына рекламага бүленеп алабыз. Шулай итеп тәмле көрәш тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. Тимәле кеше кәстрүленә нинди гадәт ул? Кайнасынча кайнамыйсың ул. Кайнамый торган иттереп куйдык без аны. Без син җиңдең бит инде, синеке кайнап чыкты. Дәвам итәбез. Әйдәгез, әйдәгез. Мин риза. Руслан әфәнде, сезгә берәр нәрсә кирәкме, юкмы? Нәрсә булышыйммы? Мәсәлән, менә, менә бу. Бер кыз кирәк миңа. Кызның исеме ничек? Әбәү апа. Мәтрүнә. Мәтрүнә. Мәтрүнә, гафу ит. Ләкин мин сине Хәзер кайнап чыга да. Әйе, юк, кайнап чыккан инде ул. Әйе. Бәрәңгене. Бәрәңгене. Җибәрәбез һәм тозны. Булат әфәнде тоз. Юк, мин үзем бирәм. Сез миңа борыч бирсәгез, мин неплохой обмен булды. Бик шат булыр идем. Вот мин Мәтрүне апа ярдәмендә. Да, мәтрүне апа белән в итоге тәмне аш пешерәм. Аш пешерәм. Ашның исеме ничек булачак? Сырный суп с брокколи. Ну-ка, тәрҗемә итәле. Брокколилы сырлы аш. Yes. Yes, окей. Татарча. Так. Yes. Э, б- Былай әйтәбез, ха, тагын берничә сорауларым бар. Руслан, синең белән якынрак танышыйк, бәлки кү- ну, күп кеше син эшләгән каналны карамагандыр, Әйе. бик на- начар беләдер. Безнеке араңгы барамы да? Бу- Бу сорау да түгел, карамагандыр. Э, Әзрәк үзең турында сөйләп кит, син яшь чагында кем булырга хыялландың һәм бу

И бөтен туганнар, вот Руслан, Алла бирсә, поездларны алып барыр. Син тагын да якынрак сөйли беләсең. Мин сагындым. Дистанция. Дистанция. Түк син просто Булат, Булат. Бик якынрак килдең Булат. Сиңа мин генә җитмимме? Так, машинист буласың килде. Булмады инде. Поездның менә шушы теге машинист утыра торган җиренә кереп караганы бармы? Мин бит аны бит шофер. Шофер профессиясе машинист дип уйлаган. Беләм. Шофер профессиясе машинист дип әйткән идем. Но аннары мин нефтяныйга кердем. Әйе. Һәм бүгенге көндә керергә теләдем, әлбәттә. Но булмады. Һәм бүгенге көндә Татнефтьнең бөтен корпоративларын алып бара. Дигән нәрсә, я, нефтяный бар Казанга. Казанда бөтен кеше керә. И вот кердем. Дипломированный специалист булдым. Гарәп телләрен, инглиз телен бөтенесен өйрәнеп, Америкага барып, тамада булып эшли башлады. Менә шундый фишка международный. Син инглиз телен дә беләсеңме? Әйе. Банкет инде англиз. Сэр Сидрил. Ну вот, и тамада. Тамада туда-сюда. Все, все, понятно. Булат, сиңа да шундыйрак сорау. Яшь чагында кем булырга хыялландың? Һәм Шушы уйларың чынга аштымы? Ну, башта мин умартачы буларга хыялланган идем. Умартачы? Әй, беләсеңме кем умартачы? Бал кортлары асраучы. Әйе, әйе. Беләсеңме, ә нигә дип сора менә? Нигә? Нигә менә менә менә каян килә авыл баласы? Каян килде? Нигә? Чөнки бөтен безнең менә авылда умарта асраучыларның машиналары бар иде. Йортлары баштан иде. И алар машинист идеме? Әйе. Шәп яшиләр и малай. Ага. Син шуларны күреп, күреп хыялландың. Ну миндә, миндә, ну бит не шулай, ну син шуңа тартлыга тиешсең бит инде, шундый бергә. Әй. Аннан соң мине э, бер дустым чакырды түбә ябарга, аларның балкырты бар иде. Шуны Әй, ул мине түгә меңгереп җибәрде, ә үзем әйтәм, нигә менмисең? Мин астан сиңа такта гына биреп торам ди. Ага. Ага. Кызыл көнне э, балкыртлары бик усал икән. Аны мин аңладым инде аннан соң. Хәтта битлегем була торып та мин бер 3-4 җирдән китереп чәпеделәр. Шуннан соң рәхмәт дидем. Хыял китте. Хыял шуның белән шәл пәрәмә килде. Рәхмәт, түбәсез торсагыз да бик әйбәт. 8-нче, 9-нчы сыйныфта иде. Менә шуның белән бетте. Ә мин беренче э, берсендә теге бал корты дигәннән исемә генә төште. Э, бер елны теге 9-нчы шулай ук 9-нчы, 10-нчы сыйныф алдыннан әтинең авылына кайтып килгән идек. Э, авылына кайттык та карыйм бер зур агач шул агач эчендә умарталар нәрсәдер әйе нәрсәдер умарта миңа кызык бит инде үзем дә не инде тулы түгел килеп суккалый суккалый әйтәм нәрсә ничиләр соң болар дип суккалый башлаган йоклыйлардыр йоклыйлар сез тегеп нәрсәгә тыгып сез йоклыйсызмы әллә йоклый торыгыз дип шуңа суккалый башлаган берсе чыкты да теге чух пух күзгә теге күз алдына мин бит теге нәрсәсен э, күрә алмыйм инәсен күрә алмыйм инәсен тартып алмакчы булам инәсен тартып алмыйм дип тиз генә өйгә кайттым мин инде кайтып җиткәнче э, бал кортының әни чебен чебен чебен бал корты үзенең бөтен кирәкле әйберләрен матдәләрен тыккан иде Ә, әкрен генә кичкә таба күз йомыла башлады икенче көнгә беренче сентябрь мәктәпкә барырга кирәк менә көзге алдында бастым иртә белән тордым миңа күз йомылган менә былай э, кулъяулыкны алдым да кулъяулыкны алдым менә былай куям үземә ошаган менә айрат басып тора инде менә былай әйтәм вообще айрат түгел и менә сабантуй батыры дүртенче сентябрьгә кадәр менә былай йөрдем дәресләргә кереп и шуннан көзге каршына басып точно умартачы булмаячак шуннан бирле мин музыка училищесына укырга кердем менә шуннан бирле мин бала ашамыйм бала ашамыйсыңмы ярар Жалко безнең бал бар имда чәй эчәр иде. Ну яра. Руслан алып килгән. Бак кешене көношый. Бушка. Так. Ой. Э, Руслан, синең бәрәңгең әкрен әрчелмәгән, чистартылмаган бәрәңгең синең кайнап. Чөнки ул э, яңа бәрәңге. Без элек-электән яңа бәрәңге әрчемибез. Рәхәт, э, яхшы итеп аны юасың. Бу кемнәр? Бу нинди кочевниклар? Элек-электән.

Хуш исле. Әйбәт. Әйбәт. Ашка поджарканы салсаң, ул тәһен дә тәмлерәк була. Кем? Поджарка тәмле буламы? Я булмаса аш тәмле буламы? Салабызмы? Салабыз. Шәйдә салабыз. Әкрен генә менә бисмиллаһир рахманир рахим. Менә карап торыгыз, поджарканы шушы рәвешкә китердек. Так, бисмилла. Йо, ашка ис ит ис тәм бирә. Аңладыңмы? Эй, сөйли беләсең инде. Әйе. Татарчада бик матур сөйлисең. Шуннан гына рәте юк. Мин бит бер кечкенә генә

Куршавел ауылдан ба? Куршавелдан. Фирдус Тимаев не спешилась, что кыйбат артист. Бу бит Куршавел ауылдан. Куршавелдан. Куршавелдан. Бик әйбәт. Так, Булат э, әфәнде. Синең Мин рус тамам почти. Син умартачы булам дип сөйли башладың да, умартачы булмадың. Тагын бер инде хыялларың булгандыр бит. Менә аның кебек машинист. Машинист буласың килде. Нидә? ГАЗ 53 машинасында. Ертәсең килде. Әйе, ГАЗ 53 машинасында машинист. Ертып барган бармы? Бар. Авыр. Удачно.

Мин олы абый аңа бармады, уртанчысы бармады, мин төпчеге булгач кая барсын инде? Все династияне дәвам иттем. Петка. Укчы булырга Петка. барган. Менә 9-дан соң. Менә колледжга киткән бит кемдер баласы. Менә мин дә. Анда бушка йөри. Мин дә колледжга киттем. 90 мең тирамат. Стипендия түләделәр әле тагы. Ул бит элек вакытта, хәзер стипендия бармы соң? Ул вакытта әле платный бөтенләй юк, аннан соң гына барырга килде. Стипендия бар, бар икән хәзер. Хәзер дә бар. Хәзер дә бар. 1200 диләр пенсияне. Ой, э, стипендияне. Политиканы син монда кертмә, брат. Былай барсак, сәясәт турында. Былай барсак, пенсияда 1200 га кала. Ничесе соң сез хаман? Бер сыр, минем ашның бер сыры бар. Нәрсәсе ул нинди? Брокколины Иң ахырында гына салабыз. Чөнки пешеп бетмәсен дип. Ашаганда шуны кетер-кетер булырга тиеш. Кетер-кетер булырга тиеш. Ә син брокколи яратасыңмы, яратмыйсың? Юк. Секрет татарской кухни 25 страница. Менә минекендә, мин име, ә мин брокколины алдан салдым, беләсеңме нигә? Ул киресенчә эре бетәргә тиеш. Вот. Минеке. Ә ни өчен дип уйлыйсың? Чөнки мин аннан пюре ясыйм мин аннан. Син аны ашаганда хәтта сизмәячәксең. Павел пюре, әни пюре. Аныкын ашаганда синекен сизәчәксең, шуңа күрә аныкы сиңа тәмсез тоелачак, ә минеке бик тәмле тоелачак. Ярар, кемнеке ничек тоелганын без әлбәттә гел кабып караганнан соң ашларыгызны ашап караганнан соң беләчәкбез. Әйдәгез. Тәмле керәшне алга таба дәвам итә. Булат Рөстәмович, сезнең Минем аша әзер. Бу блендер бу крем, суп, пюре, нәрсәдер исемнәре күп инде. Брокколи. Кыскасы, мин теге тавык итен алдым да, дусларыма тавык итен алдым да, менә эре кисәкләргә кистем дә инде. Тавыкны кискән арада монда блендер белән шалт-шалт-шалт шалтларын бөтенесен вакладым, бөтен ингредиентларны. Ингредиентларны әйе. Ингредиент. Ингредиентларны вакланды да, менә шундый бер килеп чыкты. Тавык итен кире шунда салдым да, бетте минем аш әзер. Әйе, Эй! әкрен, әкрен генә, без аны әкрен генә менә шулай кайнатып торачакбыз. Давома доводим, әйе. Менә тавык итен махсус мин вакладым. Ул торсын. Руслан, булды, булды, аңладык. Аңладык. Руслан әфәнде, Минем инде классик аш. Классик аш. Әйе, поджарка белән. Поджарка белән. Һәм инде хәзер Тау. финальный. э, бу Финальный. Фенол Battle. Әйе, без

пешеп чыга бу. Ярар, әйдә ябып торыйк әлегә. Ябып торыйк. Әлегә крышкасы менә шулай әкрен генә ябып торыйк. Әйе, әйе. Менә Рахмаев белән күп эшли ахрысы. Әйе. Әйе. Ярар, җегетләр, былай итәбез. Карагыз, безнең э, тапшыруда, безнең тапшыруда, безнең. Сезнең тапшыруда, сезнең тапшыруда. Әйе, безнең тапшыруда э, шундый кызыклы рубрикалар бар. Әлегә, әлегә күреп торасыз. Юк, мәзәк. Мәзәк белән шигырь рубрикасын кертмәскә булдык. Руслан син бу рубрикаңны бүтән бер кая тәкъдим итә. Моны сезгә сезгә куелган ике помидор, бер кыяр һәм бер суган шушы шушы кем беренче ашап бетерә? Руслан монда әгәр дә шушындый рубрика булса, син беренче икәнен ансы аңлашыла. Шушы тәмнүшкәләрдән бер шәпский салат ясарга кирәк. Руслан, былай итәбез. Син, Руслан. Шушы савытка былай гына салып, бу салат дигән түгел.

Россиядә кризис, дустым, кризис. Кризис булгач бит инде Әйе. акчалар бетә, төн бетә дә әзинә акчасы бетте. Ага, Рәхмәт. Рәхмәт, Ити рәхмәт. малай бит ул. Так, так, так, так. Вот, акча бетте, программа ябылды. Все. Но син ничек, сиңа менә программаны ябабыз дигәч, ничегрәк булды?

Сез үзегезнең урыныгызны яшь алып баручыларга, сездән дә э, кызыграк шаяртучы, э, кызыклы, белмим, мәзәкләр сөйләүче, нормаль... Юк, Айрат, алып баручыларга кайчан урынны бирәсез? Сиңа бирмим. Юк, Айрат, юк. Юк, Айрат, кайтып кит. Хыялланма да, яме?

нәрсә дип әйтим инде бар шулай булат нәрсә дип әйтим айрат мин икегезнең салатыгызны әгәр дә чагыштырсак русланныкы ничәптер әлегә матуррак килеп чыга заманча ул заманча бе бе бе икесе дә матур инде аны матурлыгы минем ашказан әйтте булат ничек турасан да миңа барыбер ди иң мөхиме тәмле булсын ди и миңа барыбер барыбер булсын син илдар ахмәтов кебек сөйләшә башлаган мына дуслар булсын бәхетле булсын

Тәдәм! Ну, турап бетерүен бетердең, конечно. Юк, кара син, слушай, чынлап та бик матур турыйсың икән, җегет, дими? Бу салатның бу бит инде тәме белми ничек, но матур булырга тиеш, матур булсын. Подача, аңладыңмы? Футболистлар белә аны, подача кирәк булган. Подача. Хоккеистларда белә. Кара аның күпме отходы калган. Чөнки мин иң тәмлесен генә куш. Иң тәмлесен генә. Так, финальный, так хәзер.

Бу әмма ләкин конечный результатмы бу, Булат? Әйе, әйе, менә, менә, менә, конечный, менә. Конечный, конечный. Менә, һәм менә. Борыч матурлык өчен. Тәм өчен дә ул. Бу бит ирләр салаты. Әйе, бу. Менә салатның менә ике ягы бар. Кызыл ягы һәм яшел ягы. Әйе. Һәм инде син теләсәң, бу тисең, теләмәсәң, моннан гына, әй, бутамыйсың да. Чөнки салатның иң беренчесе махсус җире ул матурлык. матур салат әзер. Өлеше. Матур салат дип атыйбыз. Әйе, матур салат бик әйбәт. Менә минем салатның бер ягында кызыл ягы, бер ягында яшел ягы бар иде. Ләкин мин нәрсәгә кешенең башын катырып Татарстан флагы ясап ятам монда? Әйе. Алдында бутадым. Бездә бит халыклар дуслыгы. Татарстанда бутарга ярамый. Бездә, әйе. Барысын алдым да бутадым да. Бит халыклар дуслыгы Һәм беләсең, бу авыл салаты дип атала. Авыл салаты. Менә кайттың шалтырайы, кайда авылда матурлап ничек торасың. Әйдәгез сезгә дә күрсәтеп алабыз. Менә менә бу матур салат, менә бу Руслан Шарафутдиновныкы. Кызыл як һәм яшел як дип атыйбыз. Матур салат һәм авыл салаты белән. Син Татарстан флагы белән. Әйе, Татарстан флагы инде. Һәм инде авыл салаты. Менә молодцы, егетләр молодцы. Моны инде теге кабып караудан әллә нәрсә үзгәрми үзгәрмәс. Булат син беренче идең, Руслан син икенче идең. Ә мин кабып карыйм, нишләп кабып карамыйсың? Бисмилла. Сен мин кабып карыйсың килә. Утап куясыңмы? Син тозланамысың, кстати, салатыңмы? Нинди тәмле помидор. Ите күбрәк салынган. Да, Руслан, Булат, Ау, дегустацияга китәбезме? Дегустация. Ашап карыйсы килә инде. Нәрсә килеп чыкканын, нәрсә килеп чыкканын без сезгә күрсәтербез. Җегетләр, молодцы, молодцы, бик әйбәт, бик матур, э, ну, күренә. Әйе, бик әйбәт, бик матур күренә, ләкин э, кемнеке тәмлерәк һәм э, кемнеке дөресрәк? Дөресрәк безнең фотографиябез бар дип әйткән идем бит. Менә кемнең күрсәт инде үз рәсеменне, фотоны. Башта калып карыйбыз. Әйдә. Так, Булат Рөстәмович, сезнең

Руслан якынрак. Йо, ну бер яктан э, анда бит крем ясаганнар, блендер белән дә эшләгәннәр монда, блендер белән дә бераз эшләгәннәр. Юк, эшләмәгәннәр. Эшләмәгәннәр менә бит инде. Крупничок монда, крупничок күрәсең. Менә, менә бит ул, менә бит ул. Менә бит ул. Менә бит ул. Нәрсә эшләтәсең инде? Русланыкы якынрак, Русланыкы матуррак дип әйтәбез әлеге мизгелләрдә. Бирмим. Мин бит шуның өчен генә килдем. Безнең спонсорыбыз Кукмара савыт сабалар заводыннан Металл савыт саба заводыннан. Әйдә, әйдә, син сөйлә. Кукмара металл савыт саба заводыннан әлеге бүләк. Менә бу өр яңа, әле бу менә быелгы җәйдә чыкты гына, менә беләсеңме? Бу индукцион плитәгә дә ярый, бу электр плитәсенә дә ярый, бу газга куярга да ярый, менә бу белән мраморный линия бу, линия, мәрмәр ташка, бу беләсеңме, 5 тапкыр, башка табалар белән чагыштырганда 5 тапкырга озаграк хезмәт итә. Мин моны үземә дә, минем идә юк әле бу әйбер.

Ә, әлеге таба сиңа бүләккә. Әлеге таба сиңа бүләк була. Җиңүче! Бүләктер! Син җиңүче! Рәхмәт, дустым Булат! Кул чабабыз! Былай кул чабабыз, давай. Менә, менә былай кул чабабыз, былай кул чабабыз. Шуның белән шул. Рәхмәт бу тәмле көрәш тапшыруы. Булат Байрамов, Руслан Шәрәфетдинов һәм мин Айрат Ильясов. Булат тагын бер тапкыр сиңа уңышлар. 9 сезон шулай итеп, ачылып китте. Итеп ачылып китте. Шулай итеп башланды. Баршагызга